A chroeso i chi gyd i stondin y Comisiynydd Iaith newydd. Ni 'di bod yn aros yn hir am y Comisiynydd 'ma i ddod i ddiogelu ac i hybu ein hawliau ni i'r Gymraeg. Yym, i ni aelodau Cymdeithas yr Iaith i fod ymgyrchu am flynyddoedd am fesur iaith cyflawn fydd yn rhoi statws swyddogol yr iaith, hawliau i'r iaith Gymraeg ac yn sefydlu Comisiynydd Iaith Gymraeg.

Wel, gyfeillion, mae'n fraint cael bod yma ar faes y Brif Ŵyl yn Llanerchaeron. Falle bod chi ddim yn ymwybodol, do'n i ddim yn ymwybodol tan yn gymharol ddiweddar a dweud y gwir, ond fi, ie fi, yw y Comisiynydd Iaith newydd. Chi'n gwybod, fi'n haeddu clap, mae e'n dipyn o job bwysig. Mae e'n jobyn bwysig iawn. Fi! Fi! Cofiwch, bydd yn gyfrifol am warchod buddiannau'r hen iaith, medden nhw wrtha fi. A warchod i fuddiannau fe? Ie, 'na'r jobyn, siŵr o fod, yfe? 'Na'r jobyn. Wel, i weud y gwir, galla i ddim, a bod yn onest, dwi ddim yn hollol siŵr.

Hyd na fyddai hefyd, dyn o byth yn hapus, ond yn complaino am hyn a llall ac arall, and all that, drwy'r amser. Na gyd bydd i di'n gorffod neud, bois, bydd i di'm yn gorffod neud lot. Enjoia dy deitl, enjoia'r cyflog mawr, y champagne lunches, Enjoia dy hunan! Tro dy mobile ffôn bant, paid byth a cymryd incoming calls bachgen! A phaid ateb dy emails neu byddi di byth yn mynd gartre ychan! Roi o heb bentwr o ffurflenni i fi dymad! O, o'n i'm yn gwybod ble i ddachre! Pentwr o ffurflenni i fi! A wedo e, Grinda nawr met! Grinda! A bydd yr un Welshies bach na'n complaino, t'mod, Rho bentwr! Dod o ffurflenni iddyn nhw. Questionnaires, ch'mod, questionnaires. Maen nhw'n rili gymhleth a boring. Mae hwnna'n ddigon i ddod i bobl off rhag complaino am byth. Mae questionnaire yn ateb popeth, yn dyw e, ch'mod. 'Na gyd i chi'n gorfod wneud yw gwneud iddyn nhw i fynd off i lanw yna a wedyn twli fe mewn i'r bin ar ôl cael e'n ôl. Dim problem o gwbl. Wel 'na fe, grêt, medde fi. In a nutshell, in a nutshell, 'na gyd wi'n goffo' neud yw cadw'r un Welshies bach 'na'n hapus. Cushy number, wel, joion. Neud ambell i ddatganiad bach dwys nawr ac yna man, wrth gwrs, i weud bo' fi'n neud popeth yn 'y ngallu i gadw'r hen iaith yn fyw ac yn iach. Wel amen i hwnna yndyfe, wi'n siŵr bod ni gyd yn cytuno bod ni'n gorfod neud yn gore dros y Gymraeg, amen! Ond medde fi wrth Carwyn, pam fi de boi, pam fi, wi'n gwybod bod ni'n mêts, wi'n gwybod fi o'n i ar ambell i sesht yn gilydd yn y coleg yn Aber a bod ni'n mêts ers blynydde, ond pam taw fi sy'n cael y job fel Comisiynydd Iaith? Wi ddim rili'n gwybod lot am y Gymraeg, wel, Ond nag wy'n poeni lot amdani chwaith, ch'mod. Hen iaith bach difreintiedig sy'n dala pobl nôl i'r... Ond bydden i ddim yn gweud 'na ar ôl cael y teitl, wrth gwrs, cushy number yw e, yndyfe? Wel, medde e, wi'n siŵr bod 'na bobl fwy gwybodus na ti fydde'n gallu cael y job. Ond, t'mod, ti'n fêt, Divi, neb cwshin am fer y job i ti. A beth am y Cynulliad, medda fi? Nag oes gyda nhw say yno'n te? Mae gen nhw faint o yy ddweud pwy fydd y Comisiynydd Iaith newydd. A meddaf wrtho i Glinda nawr ddoe, nag i ni moyn tynnu'r Cynulliad mewn i'r busnes 'ma, mae gyda ni bethe llawer mwy pwysig i i Wrecsam na'r Gymraeg. A wedyn sut ar ôl draw curry o'r carfan bach? Be sy gyda chi'r Exxon sy mwy pwysig na'r iaith de? Wel, gollodd ei natur na fi chwaith. A wedodd e wrtho fi, wel yr economi fachgen bach, i ni yng nghanol recession, yr economi, nag i'r, nag i'r Assemblyman yw Exxon y Gymraeg pan bod yr economi mewn recession ychan! So wedes i, wel na ni te, popeth yn iawn. Gymra i'r job! Jobs for the boys! Pushing number! Enjoio! Enjoio! Be byddai'n gorfod wneud, medda fi wrtho fe. A wedodd o wrtho fi, Grynda nawr. Na gyd bydd i'n di'n gorfod wneud yw mynd i'r lunches, enjoio'r freebies, yfed y champagne and all that. Neis iawn, medda fi. Neis iawn. A ch'mod beth? Gwedsodd Carwyn yn mêt i wrtho fi fod lot o gefnogeth i fi, ch'wel'. Ma' lot o gefnogeth i fi. Ma' Tesco hyd yn oed yn barod i gefnogi fi a sbonsro fi, ch'wel'. Wel, o'n i ddim yn gwbod bod Tesco'n poeni am y Gymra'g. O'ch chi'n gwbod bod Tesco'n poeni am y Gymra'g? Ware teg iddyn nhw, ware teg. Ond cyn bod e'n mynd, wedes i wrtho fe, wel Carwyn fach, gyda llaw ddoe, beth am y mesur iaith 'ma te? Beth am yr mesur iaith 'ma? Wel, unwaith godes i'r mesur iaith, dechreuodd e gynyrfu, chwel. A wedodd e wrtho fi, Grynda nawr, paid â becso am hwnna, pan bydd y Welshies yn dechrau conan am y mesur iaith, gwe ti wrthyn nhw ddoe bod ti'n ymchwilio iddo fe, ymchwilio. Mae ymchwil yn datrys bron popeth, doedd. Mae'n aer mawr, mae'n gallu cuddio 100,000 o bechodau. Meddylia di am yr un Leighton Andrews 'na fuodd yn iste ar adref ni addysg Gymraeg yn Gaerdydd am fisoedd ar fisoedd, a beth nath y diawl yn y diwedd? Hotha fe mlan i fi i wylo esgus! Hotha fe mlan i fi i wylo esgus! Pan bydd yr un Welshies 'na'n cona'n gobaith. Dwed wrthyn nhw fod ti'n ymchwilio. So fel a mae, fel a mae, jobs for the boys. Fi te yw'r Comisiynydd Iaith newydd, a fi fydd yn gofalu bod dyfodol y Gymraeg yn ddiogel. Bydd popeth yn net yn 'y swyddfa bach ni, popeth yn oreit, a bydd pobl yn gallu dod ata i I boi i gwyno am am bethe bach, pethe bach cofiwch bydd dim amser 'da fi fecso am pethe mowr nawr. Ond gwedwch chi fo' gyda chi fel trydan a bo' chi'n poeni bod dim Cymrâg arni nawr, gallech chi ddod ata i, fyddech chi'n fodlon dod ata i? Bydd trydan gyda fi fan 'yn a os rai dim y Cymrâg arno fe, beth 'ych chi'n mynd i neud am y peth? Wel grindwch 'na misus, mae'n mae'n mae'n fater cymhleth iawn yndyw e ch'mod?

Hold on a minute nawr ychan, hold on, falle taw fi yw'r Comisiynydd Iaith, ond galla i ddim gorfodi pobl i ddodi Cymraeg ar eu stwff, nag alla i? Pam?
Hawlie ni, de? Ie!
A wnaeth Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais,

Nag o gwbl! Wel, galla i ddim bod o helpu di fan'na, dim fi yw'r boi i droi ato fe, wi ddim yn gwbod! Pam ti'n galw fi lan yn gomisiynydd de? Ti ddim lot o werth, dwyt ti? Wel, yy, i weud y gwir, wi'n galw Ninan yn gomisiynydd achos daw Carwyn yn fêt i ofynnodd i fi i fod yn gomisiynydd.